Aleluya. Nenye be miele to dzi le radioa gbɔ sɔgbe na yayra me be mikafu Mawu. Yesu ƒe ŋkɔa awɔ nukunuwo le agbewo me fie sia. Ne miezã ŋkɔ ma la, yayra tso dziƒo, xɔxɔ tso dziƒo Xexeame gaɖeɖe kple vovo tso dziƒo ne míeyɔ Yesu ma ƒe ŋkɔ eye mía katã míewɔ ɖeka le xɔse me la, nukunuwo dza kaka ɖe míaƒe agbewo me le agbewo me. me be ava gbewo me, le ƒomewo me, le ekɔwa me, fi sia fi ke miele, fi ka ke miele, nyame yiwo katã le ɖo tom le radio dzi la, nukunuwo dza dzɔ le gadzadzɔ le zã ya me. Eya petɔ la Awɔe, awɔe, awɔe, miakpɔe le miaƒe agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nuxaxa, vevesese ma yiwo katã dɔlélewo le he va miaƒe agbe mea, zã yawo katã nu la so. Eye nu sia nu aƒo tagba atso ke Mawu ƒe nukunuwo aɖe ɖi tso dziƒo ava nya ƒe agbewo me. Fi ka nukunuxɔlawo ɖe maha nyame yiwo katã le to dzi gaƒoƒo ya mea? Mawu ƒe amenuveve ya le gaƒoƒo ya dzi tututua? Atso Mawu ma yi ke metrɔ kpɔ gbɔ o. Ebe nye Mawu yi metrɔna o. Yewɔe va yi yeagale wɔ ge na mí ke loo. Fofo, le Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ ma dzia, míele de akpe na wò, elabena ŋkɔ ya, ŋusẽ ɖe le eme. Ŋkɔ ya, ewɔa nukunuwo. Medo gbe ɖa be le fiẽsia, ame sia ame ƒe agbe me, woƒe gbɔgbɔ luʋɔ kple ŋutilã katã. Wò nukunu ƒe ŋusẽa neɖe zɔ le woaƒe agbe me atukawo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mawu medo gbe ɖa be esi nènye Mawu, ŋutilãwo katã ƒe Mawu, ame aɖeke ŋutɔ madzo fiẽ sia alɔgbalo le Yesu ƒe ŋkɔ me le dukɔ katã me. Yewowɔ ɖeka kpakple mi la, nukunuwo netsa. Amegbetɔ ɖeka ɖeka pikako le wɔ ɖeka kpakple mia, nukunuwo neva woƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Fofo ɖo kpe dzi, ɖo kpe nukunu wɔa dzi le míaƒe agbewo me. Akpe na wò be èva me na mí vɔ. le Yesu ƒe ŋkɔ dzi medo gbe ɖa le, eye todzinɔlawo katã le lomedua kple tobuwo dua katã me gblɔ nam bena, Amen.
Mawu yra mi.
Bɔbɔ nɔ anyi faa. Míagagbugbɔ ayi ɖe Ezaya ƒe agbalẽ ta enyilia me, kpekpeyui enyilia, Ezaya ƒe agbalẽ ta enyi, míaxlẽ kpekpe wuienyia eƒo nu ƒo tsɔ ku ɖe Mawu viwo ŋuti elabe zã ya mea maƒo nu ƒo tsɔ ku ɖe Mawu be viwo kpɔ tɔtrɔ be woaxɔ nukunuwo kple dzesiwo. Mawu viwo kpɔ tɔtrɔ Gbã, Mawu wɔ mí, evelia, eɖe míenye etɔ, elabena eyae ɖe mí gbã ɖe. Se egɔme be, Mawue wɔ wò, eya ta nènye etɔ loo. Evelia, egaɖe wò, exɔ wò ɖe agbe to Yesu Kristo dzi, eya ta nèganye etɔ. Ebe míanye nukunu kple vi eh, kple dzesiwo la, ebe kpɔ ɖa, nye kple vi siwo Aƒetɔ nam la míanye dzesi kple nukunu le Israel. Ezaya ƒe agbalẽ etame nyi kpikpi wuienyilia gblɔ be, Kpɔ ɖa, kpɔ ɖa la, nye kple vi siwo Aƒetɔ nam la míenye dzesi kple Nokono le Israel tso Yehowa Zebaot gbɔ, ame si le Zion to dzi la gbɔ. Eli kple mí, eye ele mía gbɔ, eye ele mía yɔm abe viwo míenye na ye, esi míenye viwo nɛ ta. Haleluya! Ebe ɖe nokono kple dzesiwo ava nya ƒe agbe me. Woewo ewo mamema anyi nukunu kple dzesi, eye ame ɖeke mate gblɔ be nye mɔƒevi, bebe ame aɖeke ɖe mate ŋu anye mɔƒevi eye Mawu dziƒoʋĩtɔ ya anɔ ame ame aɖe gbɔ, anɔ amea ƒe agbe me, be Kristo, Ɖela xɔnametɔ la, ame si ke wɔa nukunuwo trɔna ame ƒe agbenɔnɔa, mate ŋu anɔ ame aɖe me. ye nukunu kple dzesi mana ame ava gbɔ me. Eya medzɔ kpɔ o, medzɔ kpɔ, medzɔ kpɔ o. Eya ta nu ka ke nèhiã koe nye be va nɔ ɖeka kpakple Yesu ya, ne nukunu kple dzesiwo nadze egɔme le agbewo me. Hebritɔ ƒe agbalẽ ta evelia, Hebritɔ ƒe agbalẽ ta eve kpekpe wuie etɔ̃lia, egblɔ le afi ma bena, Matsɔ, mado dzi ɖe eyama nu. Nu ka wòle be nàwɔ? Do dzi ɖe nu. Ka ɖe dzi. Do dzi ɖe Mawu ya nu. Do dzi ɖe nu. Xɔse kae ma? Bena eku ɖe tawò le Kalvari batia ŋuti. Bena ede tawò vevesesewo katã te, eye wòtsɔ wò fukpekpewo katã, eye wòde tawò wò nuvɔ̃ ƒe agbawo katã, agbamɔ katã le ɖeɖeazã ya me. eye ebena enye la, ebe mato dzi ɖe Yehowa nu, eye kpɔ ɖa, nye kple vi evi ekpe ya. Azɔ Kristoe le ƒoƒo le teƒe ya. Gbãtɔ yi ke mexlẽ na wòa va yia, Ezaya le ƒoƒo le afi ma, ebena nye kple vi siwo Yehowa Mawu tsɔ nam la, ebe míenye nukunu kpakple dzesiwo. Vɔ azɔa, Míetso Esaya gbɔ, eye azɔ míeva Yesu Kristo, mía Aƒetɔ la gbɔ, Mawu Vi la gbɔ, Yesu, yi ke wodzi tso ɖetugbui la ƒe me. Yesu, ame ma yi ke tso gblɔ be wodzi ŋutsuvi na mí, eye wotsɔ evi ɖe tsɔ na mí be dziɖuɖu la bɔ ta nɛ, eye dukɔ katã ƒe dziɖuɖu la bɔ ta nɛ, eye Yehowa ƒe Bibi ana wòava eme. Azɔ ne eva nubabla yeyea me azɔa, Yesu ya ye le nya ya gblɔm. Ebe ɖe, Eye nye kple vi siwo Mawu nam la míele afii, e, dzesiwo nye tɔ. Ẽ, mebe nukunu la kpasã wòdo na amewo kpɔ wɔa, eye wo katã awɔ moya na wo. Kpɔ nu yiwo ke dzɔ tsɔ ɖa, amea, ele ta le anyigba. ele ta lo ele ele ta le anyigba vɔ ame aɖe etsi te zɔ azɔli o oh, eye bibla be ɖe nukunu kple dzesiwo la eye na mo kpɔ ne mawu ya wɔ nua ale gbegbe be na mo kpɔ woa wobe mo la wɔ ya ela va mo trɔ ele yesu ƒe ŋkɔ me ame aɖewo wo la va ava biɔ se be ɖe O, ewòe nye asi me si yia tutututua? Mekpɔna wò le afi ma tsã ɛ, ye a, a, e, e, e, etana zɔna ye. Leke meva dzɔ azɔ be èle afɔ dzi o, èle zɔ le afɔ ve dzi o? Ha gblɔ nɛ be, Ẽ, nye ame ma ye, elabe etsɔa menye yi ke va yia. Ẽ, ẽ, menye legbawo kple trɔ̃wo tɔ, vɔ me, azɔa, Metrɔ zu Mawu vi. Metsɔ agbenye na Yesu. Etrɔ nuwo katã le agbenye me zã ya me, zã ya me. He me zã ya me nèle xɔna nɛ. Mebe zã ya mee, eye kple nɔvinye yiwo katã kple toɖolawo katã yiwo le eka me zã ya mea, miawo katã, Mawu ƒe nukunu le tsa kɔ ɖe nye ƒe agbe me. Ebe ɖee. ebe nye ya mado dzi ɖe enu, eye ebe kpɔ ɖa, nye kple vi siwo katã Mawu nam la le afii, egbe ƒe mawunya ye nye. Mawu ƒe vi yiwo ƒe agbenɔnɔ trɔ, yiwo xɔna nukunu kple dzesiwo, edzi le dzɔm kpakple o. Nenye be míekpea ɣetrɔ ya ƒe ɖoɖoa agbewoa, tɔtrɔ la ge ɖe eme, eye etsɔa ne míakpɔ wɔa, míakpɔ be Mawu ƒe nukunuwo anɔ agbewo me. Ta Mawu ƒe ɖeɖe ƒe nukunu age ɖe agbewo me, awɔ wu yeye, eye Mawu ana be ɖɔɖɔɖo age ɖe agbewo me, ana be nu yiwo katã nèbua nagatrɔ axɔ wo katã. eye nàtrɔ zu ablɔɖevi keŋkeŋ, keŋkeŋ. Ame aɖe negblɔ nam be, Amen! Mawu be viwo trɔ be woaxɔ nukunu kple dzesiwo. Eye ma- míama mawunya ɖe ɖoƒe ame etɔ̃ me, eye mía ŋutɔ mise egɔme gbã. Nu gbãtɔ yi ke mía- míakpɔ, nu gbãtɔ, nu velia kple etɔ̃lia, maɖe nane gɔme na mi. Nu gbãtɔa, Fi ke, fi ke míenɔ tsã, ele be ɖola ɖo ŋku afii ke nènɔ tsã. Mawu ɖoa ŋku edzi na Israel-viwo gasiagame be, fi wonɔ tsae ya, eye wonɔ zɔzɔm, eye wonye kluviwo, eye wonye ekluviwo na Egipte-tɔwo ƒe aƒetɔwo. Ele be woaɖo ŋku edzi nuyi ke wo, wo, fi wonɔ tsã, alei Mawu ava kɔkɔ le afi ma, tsɔ va da ɖe teƒe yeye bu, eye Mawu ŋutɔ la kɔkɔ ɖe ehɔ̃ ʋaʋã lawo dzi, eye nàzɔ ayame kakaka la ge ɖe teƒe nyui aɖe, eye Mawu awɔ dɔ gãgã yawo le míaƒe agbe me. Eya ta medi be matsi egɔme tso tsã, fi yi ke míenɔ tsã be fiƒodewo, eye evelia míava kpɔ egbe ƒe nuka nukunuwo, eye azɔa míaƒe Mawu ƒe dɔwɔnawo. Ŋɔkpe dɔwɔnawo, eye azɔa Mawu ye wɔ mí loo, agagbugbɔ awɔ dɔ bubuwo. Gblɔna be, Amen, elabena nu yi ke nenyi be nèse mawunya ya wò trɔ ya vɔa, tɔtrɔe ya va gbewòmea, oo, me ele dzrom be makpɔe kabakabakaba. Eyae nye enutɔ̃ yiwo míatsɔ afia mi. Tagbãtɔ, Tsɔtsidelawo ƒe aɖe yiwo mekpɔ tɔtrɔ oa ƒe dzɔgbevɔ̃ewo, dzɔgbevɔ̃ewo yi akpa velia. Míakpɔ nukunu yiwo la do go tso aɖe yiwo kpɔ tɔtrɔ me kple agbedzɔdzɔ nɔnɔ ye tɔ̃lia Mawu yi ke nye míaƒe dziɖula ƒe nukunu yiwo wòahe va míaƒe agbewo me nenye be míaƒe aɖewo kpɔ tɔtrɔ. Ta mi le ŋku ƒoƒo ku ɖe aɖe na ƒe aɖewo lo. Ekpɔe ya nɔvinye, ame ɖewo ne mi le ŋku ɖe nua ŋuti nyui ɖea, na kpɔ be ne aɖe nye le dugã me yewo, eɖa nye eyi kɔƒe me yewo, bia se be ɖe ɖewo tsi ama ɖe eye wòto agbea me kakakaka eɖa nye dugã me lo, alo eɖa nye kɔƒe me lo, eye kaka va yi srã amea ƒe agbe ƒe nuwoa, Bia be ɖe ame ɖe ya le xexea me ke mefa vi kpɔ wa ye me aɖatsi mege le mekɔ le mo ne kpɔ wa ɖe ate ma to asi ame ɖeka pɛ tete dzi na ma medzɔ kpɔ medzɔ kpɔ meli hã kpɔ eye wagblɔ be nu baɖa ɖeke medzɔ na mia dzi kpɔ wa ao mi mate ma kpɔ ame ɖeke nenema o egɔme nye be mia dometɔ ɖe sia ɖe la mieto fukpekpewo me Ezaya ƒe agbalẽ ta de kpekpe ame atɔ̃, Ezaya ƒe agba le ta ame ade kpekpe ame atɔ̃lia. Ebena eya ta megblɔ be baba nam nyagblɔɖila ya, eh, Mawu nyagblɔla ya, eye paida nye pastɔ yewo, ne eh, ame yiwo katã le ɖe gbeƒã mawunya, eh, eh, womeɖe wo ale me o la, ebe ame sia ame la, eye miawo ŋutɔ yo, mia viwo yo, ame aɖeke tɔ meto le nya ya me o. Ebe ɖe alele meku loo, ebe meku la, evɔ nam la, baba nam la, nu ka ta? Elabe ekpɔe kaka be alele yeku ei elabe nu nyui yiwo katã mawu ɖo be yeawɔ le eƒe agbe mea ebe evɔ na ye yebue ebe naneke ŋutɔ yi ke nye nu nyuia ɖeke ŋutɔ mele eƒe agbe me o eye egblɔ enya tsi aɖe le teƒe ma eye meŋlɔ be nu yi ta nua le va dzi ɖo ebe elabena nu yi makɔmakɔtɔe menye kpɔ nya ɖa ebe enu yi makɔmakɔtɔ menye menya nu yi ta susu menya susu yi ta dzɔgbevɔe le va dzinye ɖo menya nu yi tae mele kpefua mele kpefua ɖo Mele nya nu si ta ye ee, fiƒode kpakple gbegblẽ yawo enuwo le tsaka le agbenye me nya nui ta ye. Ebe evɔ nam elabe nu katã nuyi makɔmakɔtɔ menye. Eyata Nane li be woaɖɔli le afi ma, eye magate ŋu agblɔ nya bubuwo o ɖe, atsɔ nya ɖe nu bubuwo ŋuti o ɖe, elabe enya nu yi tototoe le ewɔe vɔ gbã, elabe yebe nuyiwo ŋuti mekɔ o, yeƒe nuwo mekɔ o. Ɖe ame aɖe ate ŋu agblɔ be yae li yi ke megblɔ nya baɖa aɖeke kpɔ oa?
Yeme, yemeda dze kpɔ oa? Yemebla ame kpɔ oa? Ya ye li ye yeme kpa nya tsɔ kpe nya kpɔ oa? Ɖe ame aɖe la nyi anɔ anyi agblɔ bena ye ya
yeme wɔ nu vɔ̃ kpɔ oa? Yeme yeme bi dzi ƒo nu ƒo baɖa baɖa baɖa kpɔ oa?
Nɔvinye, eye ne wɔ ekatã vɔa, emegbe mi va sena veve, mi va kpɔna be oh baba na ame ewɔ alelee meku vɔ, meku vɔ, elabena miaƒe enuyiwoe kplɔ mi tsɔ de enya mawo me. Míabe nuyiwo mekɔ o. Míabe nuyiwo mekɔ o.
Míabe nuƒoƒoƒo mekɔ o.
Enu yi mele be nàgblɔ oa, èva gblɔe na ame aɖe. Enu yi medze be wòato le nu me na wòa, wòava to le nu me na wò. Eye ɣesiaɣia,
Enu yawo katã zena le míaƒe agbenɔnɔ me. Míaƒe nuƒoƒoƒowo mekɔna o, míaƒe nuyiwo mekɔ o, ɖo míaƒe dziwo ŋuti mekɔ o, elabe Biblia be nu si ke wu dzi la ye enu gblɔna.
Egbe ne dzia mekɔ o, edzia le baɖabaɖa, edzia nye dzi baɖa, edzia dɔ kpakple nu vɔ̃ɖi. nu gbegblẽ wɔwɔa, nenema pɛpɛpɛpɛ ke amea be nuƒoƒoƒo tsã ela nɔ ye ma, elabe nya makɔmakɔwo la nɔ to tso amea ƒe nu me, eye ne eke be susua ƒo ɖi amea be ta e susu me mekɔ o la, nenema ɖanye ŋutsuwo, nyɔnuwo, ɖekadzɛwo, tugbedzeviwo la, yeƒe nuyiwo makɔ o. Yebe aɖewo makɔ o.
Yebe nuƒoƒoƒoa makɔ o.
Míaƒe dzi makɔ
o.
Yeƒe susuwo hã makɔ o.
Elabena yebe susu ɖeɖewo wole baɖabaɖa. Yebe nuƒoƒoƒowo le baɖabaɖa.
Gaɖo mɔa mísusuna enu yiwo mekɔ o nu baɖabaɖa. Ame aɖewo ŋutɔ hã teƒe yi wole fifia wole bu tame be, Nukatɔe be mawunyatɔ sem le fifia ya? Susu baɖabaɖabaɖawo le to tame na mí va le yiyim. elabena susua mekɔ o, edzia mekɔ o.
Eɖo ame ɖotɔ be, madzo tsi la dzi antɔ, madzo
abe onubu la.
Nɔvi, ne ewɔe nenema kɔa, ke ele tsɔtsrɔmɔ dzie ma.
Eɖa nye wò ŋutɔ yio, xɔlɔ̃wò yio, aƒelikawo yio, ame nyanyɛ ɖoe o, nyabe susuwo mekɔ o. Egbea nuyatae dzɔgbevɔ̃ea Gbegblẽa le va mía dzi, elabe yebe nuyiwo mekɔ o be nuku, nuyi makɔmakɔtɔ menye, elabe míaƒe dziwo mekɔ o.
Edzia me nuwɔnawo dona go tsona.
Ame geɖewoe ate ŋu le fiya yewo gblɔna be, A, mewɔ nu baɖa ɖe la? Mewɔ, meɖe afɔ baɖa ɖe la?
Megbea?
Hã.
Ta nenye be gaɖomewo amea bi dzi, bi dzi kaka do dɔmedzoe. Edo dɔmesitɔ biditɔ helĩhelĩhelĩ, eye wofia mí be ɖe
ebe
bu tame nyui ɖe hafi nàƒo nu ƒo, eye bu tametsonu atinyo ɖe hafi nàwɔe. Vɔ edziedzea mí metsɔna nu mawo katã tsɔna dɔ elabena míaƒe dziwo kple míaƒe susuwo ƒo ɖi, eme nye míaƒe kuxiawo.
Elabene nyaƒe, e, ewɔe kaka nyaƒe, e, agbenɔnɔ hã, agbenɔnɔa me, me, medzea ame ŋkume o. Agbenɔnɔa, mm, mevivi kura o.
Agbenɔnɔawo mele vivie o. Agbenɔnɔa mele vivie o.
E, nyaƒe agbenɔnɔawo me, me, medze o. Eye nyaƒe nuyiwo mekɔ o. Nyaƒe aɖewo hã ƒo ɖi le nume na mí.
Eyata nya baɖabaɖawo dona go tso nume na mí. Oo.

ebe babaa nam, elabe nuyi makɔmakɔtɔ menye. Enagbe elabena ebe nuyi makɔmakɔtɔ menye eye dzi eye dzi eye ɖo nya ma ɖe si ɖo ŋuti ale na kuxi ya abe kpɔ nɔnɔmenya ɖa eme meku vɔe e eme eku me me meku vɔ la e evɔ nam o la leke mawɔe ɖo hã eye ame la be, A, ke mave mìtsa le tsɔtsidelawo dome kpɔ be ɖe ɖe mate makpɔ ame aɖe yi ke late kpe ɖi tsi mado go tso dzɔgbevɔ̃ea me hã. Ebe meɖi tsa, ɖi tsa kakakaka hã nyemekpɔ ɖeke o, elabena mele ame siwo nye nuyimakɔmakɔtɔwo dome helabe mía katã edɔ ɖeka ko lém míele, edɔ ɖeka lém mía katã míele.
eye wòdɔ be mía katã míenye nui makɔmakɔtɔwo ta, míabe dziwo mekɔ, míabe susuwo me mekɔ, míabe nuwɔnawo medze ame nu o, míabe dewoa, oo, e, e, etsi kɔ na ame. Mía katã míele etɔ ɖeka me, le nyrɔɖetɔa ɖeka mea, ebe, Elabena nye ŋkuwo kpɔ Fia la. Ebe, elabena Mawu ma, ele kɔkɔe, kɔkɔe, kɔkɔe, eye ele tsrom be ɖe manɔ Mawu ma gbɔ, mayi Mawu ma gbɔ, manɔ kpakplee tso mavɔe ɖe mavɔmavɔ me. Ele dzi kakaa vaseɖe esime ke Mawudɔla va ɖe Mawu ƒe ŋutikɔkɔe kple Mawu ƒe atsyɔ̃ɖoɖoa tsɔ fiae. Ebe, ale yi mele ya, nyemeka ɖe edzi be mate yi teƒe ma o, elabe meku vɔ, elabe nuyimakɔmakɔtɔ menye. eye dukɔ si ƒe nuyiwo mekɔ o la hã domee mele. Yibɔ nu ka kpɔm mele o? Mele kpɔm Mawu ƒe ŋutikɔkɔe, mele kpɔm Mawu ƒe ŋusẽ, eye nuyiwo katã Mawu di be, enye nu nyuiwo Mawu di be yeawɔ nam la, nyemate ŋui o.
Nyemate ŋui o, elabena nu
makɔmakɔ le agbenye me.
Vɔ nya biasie nye be, Ɖe
nane li Mawu ate ŋu awɔa?
ale be dzɔgbevɔ̃ea, fiƒodea, fukpekpea, dɔlélea, eye vevese siawo katã woaɖe wo dzo le agbenye mea? Ɛ̃, zã ya mea, tɔtɔɖe la va loo.
Ekawò la, mebe tɔtɔɖe la va godo la, ne ele di be yeanɔ kpakple Mawu, edzi be yeasɔ gbe ne Yesu va wòakplɔe dzoa, yehã yeadi. Ame kɔkɔewo ƒe ha le ŋutikɔkɔe mea, ale be gamamea nuyiwo nakɔ, aɖewo nakɔ, edziwo me nakɔ, susuwo me nakɔ, nuwɔnawo nadze, nadza.
Ebe ɖe nyemate ŋui o, gake menya be Mawu latrɔ nɔnɔmea le agbenyeme loo. Nu nyuiyiwo katã míebu, dzɔkuɖenyabaɖewo be manya zazã dzia, Mawu latrɔ wo gbɔ va na mí loo.
Nuyiwo katã be veve sem míele le míaƒe aɖewo ta, le míaƒe nuyiwo ta, elabe míaƒe dziwo mekɔ o, míaƒe dziwo me ƒo ɖi.
Mawu la he ɖɔɖɔ ɖo va Esaya me loo.
Ame aɖe nedo ɣli gblɔ na be, Ame!
Ava eme ne nya dometɔ ɖesiaɖe le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mawunya ƒe akpa evelia.
Akpa be ne Mawu nya nyaƒotɔku ɖe nukunuwo gblɔna be nokunu le aƒea me ɖa.
Ne le dzi nukunu ma le agbewo me agblɔe sese be nokunu
nokunu si ke la do go tso aɖe yiwo kpɔtɔtrɔ
ame dzɔdzɔe ƒe aɖe yiwo kpɔtɔtrɔ me.
Mi le ƒoƒo tɔku ɖe aɖe nyaƒe aɖe aɖe aɖe aɖe aɖe Mawu ɖo la trɔe. Aɖea le kɔ be enutinuwo dometɔ ɖeka wònye na mí, eye aɖea mate ŋu agblɔ na naneke ne susua metsɔe nɛ be gblɔe o.
Vɔ nenye be aɖea la trɔa, egɔme nye be susua a etrɔ wɔ yeye, edzia a trɔ wɔ yeye. Emenye be aɖea la trɔ ɖeɖe koe o vɔa, ele be susua.
Edzia awɔame tsiatɔa agbewòa ne trɔ totogbã, susuwò ne trɔ keŋkeŋkeŋ, eye
susu yiwo katã nɔna tame na wò, susu yiwo nu yiwo katã dzi nèbuna kakaka na be ẽ, be ma, yea, yekpɔ be yeaku kaba, yeaku kaba.
Vɔ nɔvi ma to na wò be.

Edzia ye ɖo la trɔ tutugbã, ye nu si ke le edzia mea, ye aɖee agblɔ na.
Ta ne mídi be,
e, nyemegblɔ be, ne èdi be yeaxɔ wò lo, elabe menya be eya xɔ nane,
vɔ megblɔ be, esi wòle be, esi wòle be míaxɔ aɖe kple dziwo kpɔ tɔtrɔa, ele be míaɖe mɔ be Mawu ne. trɔ nya be susuwo amee ne tɔdzinɔla ɖe mɔ be Mawu natrɔ susuwo, natrɔ dziwo, eye Mawu la a, a, aɖe nya, tame, susu xoxoa ɖa le mía me. Nye susu baɖabaɖa yiwo katã, katã, katã míɖena tsã, ele be woatutu wo ɖa, eye tɔtrɔ ɖe nage ɖe mía me, ne be tɔtrɔ ɖe le ava nɔ zã ya me. Eye nukpɔkpɔwo la trɔ, susuɖeɖewo la trɔ. Eye tso zã ya me dzia, nukunu natsɔ yi aƒeme, eye nu sia nu lakpɔ atrɔ le agbo me. Ta mía ƒometɔ ku ɖe nukunu yiwo la do go tso aɖe yi ke Mawu trɔa gbɔ. Míagbɔ va Esaya ƒe agbalẽ ta dẽa ke me, kpikpi amadẽ, kpikpi amadẽa gblɔ be, Eye Serafiawo dometɔ ɖeka dzo va gbɔnye. Ame aɖewo li womeʋu na ame, eye womegblɔna nu yiwo me tom wole o. Ebe ɖee, Esaya kpɔ kaka be ebe me ku vɔ. Evɔ nam vɔ. Elabena mele, mele dukɔ yiwo ƒe nuyiwo mekɔ o la dome. Wo domee yele. Eʋu eme, eɖe eƒe nɔnɔmea fia. Zi ɖeka Mawu dɔ dɔla aɖe ɖo ame ɖeka si zã yamea, ne woxa nato nyawo ne Mawua, O Mawu, kpɔm ɖa, kpɔ fi yi ke mele ɖa, kpɔ nu yi ke me tom le ɖa. kpɔ nu yi ke le dzɔ ɖe dzinye la, Mawu, kpɔ nu aleke mele ɖa la. Ne nèʋu ɖokuiwò me ne, ʋu ɖokuiwò me ne nyawonyawoa, mɔ be ŋusẽ la ke ɖe agome la trɔ o. Zã ya me, meme ɖee. Ke serafiawo dometɔ ɖeka dzo va gbɔnye, eye wòlé dzoka xɔxɔ, si wòtsɔ abe ɖee wòɖee le vɔsamlekpuia me la ɖe asi. eye wòtsɔe ɖe be mawudɔla meyi ɖe tsɔtsixɔ ɖeke me be tsɔ ekpe xɔ dɔa le afi ma o loo, mawudɔla meyi ɖe tsɔtsinyila aɖe gbɔ alo eha ekɔnyila aɖe gbɔ be elabe mawudɔlae, mawudɔla ya eha aɖeke mele esi o wòle eme o, eye eya loko yi ebe tsɔe le kaka tsi woƒe vɔsamlekpuia dzi zã yamea. Haleluya! Nu nyui aɖeke mekpɔ kpɔ o. Ke aɖe le atsyɔ kaka Mawu ŋutɔ ƒe akɔme ava djalɔ me na wò le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eye egblɔ bena, Etsɔe tegbee ame adrelia, eye wòtsɔe ka nu nam, etsɔe lili nu to nam, etsɔe lili nu yewo ŋuti nam, wògblɔ nam bena, Kpɔ ɖa, esia ka wò nuyiwo ŋu egbea elabe eʋu eme, eʋu eme be ye be nuyiwo ŋuti mekɔ o. Azɔa, Yehowa be zo, ye be zo, eye edzo yi ke mia menya, ye koe mia menya, vɔ teƒe ya mana mianya be edzo, edzo bubu aɖe li, elabe Pantekoti gadzɛawo katã wole teƒe ɖeka, eye aya ƒoƒo sesẽ aɖe ƒo, eye dzo ƒe aɖewo dzo. aɖe, eye menye mía amegbetɔ ƒe dzodoƒee be zo kaba ɖe ƒe zoe o, eyaya Mawu tɔ ƒe zoe ye ɖeɖi na fia na tsakitsiwo katã kple tsrowo le ame ƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eye Mawu gaɖe nuka e eɖokui fia le dzo e eto yi ke dzi edzowo le bibim le, ta edzowo e eli vovovovo tso Mawu gbɔ ye ne zo ma ɖeɖi la gbeomezã yamea. Mawu la wɔ nane na o yi ke maŋlɔ be kpɔ gbeɖe, gbeɖe, gbeɖe o le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ebena, eye woɖe wò fɔɖiɖiwo ɖa, woɖe wò nu vɔ̃wo ɖa, woɖe ɖa. Ɖo ŋkui, mi Kesayaʋue me loo, ebena. enu yi nyiwo ŋuti mekɔ o, eye mele dukɔ si ke ƒe nuyiwo hã mekɔ o la dome. Eye azɔ mawudɔla megblɔ be, Woa be nu vɔ̃wo wolo ao. Ebe, nu ka ta la? Be woawo meʋu nu woƒe nu vɔ̃ me. Woawo ya wokpɔe be fiyi le yewolea edze yewo nu nenema. Ɖe akpɔtɔ anɔ susu baɖabaɖawo ɖem. ede baɖabaɖa nɔ wo si edi baɖala nɔ wo me anɔ nu baɖa wɔwɔm ede baɖabaɖa nɔ wo si wɔwɔ ya wo meʋu wobe nu vɔ̃ me o vɔ ame ma yi ke ʋu eɖokui mea yi ke to ne mawu be nu yi meto me le ya nu yi ke menye ya mawu medze be trɔm ame ma ɖeka ye mawudɔla ƒo nu ƒo na gblɔ be kpɔ ɖa esiawo ka nu yi ŋuti na wo, eye woɖe wò fɔɖiɖiwo ɖa, eye wolé avu ɖe wò nu vɔ̃wo ta. Gblɔ na be, Ame zã ya mea, ne woxa te ma va Yesu gbɔ, abe ao Yesu, menyea azɔ, eme kɔ nam azɔ. be nu baɖabaɖabaɖa yiwo katã le dzɔ ɖe dzinye, nu baɖabaɖa yiwo katã me to melea, Aƒetɔ medi be mavu la, awɔ etsi kɔ nam la, Aƒetɔ eɖeɖi te nunye la,
elabena nuyinyuwo mekɔ o, nuƒoƒo nye mekɔ o, edzinye, agbenɔnɔ nye, nuwɔna nye, ede nye, nu mawo katã wɔe be, Aƒetɔ, nunyui aɖeke mate mava ɖam o, elabe nyemedze le ŋkuwò me o.
Elabe mewɔna nu vɔ̃, medana ƒo sewo dzi, eye nu vɔ̃ ƒe agbenɔnɔ le menye. Nenye be àte ŋu aʋu nu vɔ̃ me la, Mawu la tsɔ nu vɔ̃ ke wò. Enumake la, Mawu la trɔ wò agbenɔnɔ. Zi ɖeka zi ɖeka alo zi ɖeka zi ɖeka be nyae, Mawu la ɖe nu vɔ̃wo katã ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me.
eye Mawu ƒe ŋusẽ ava dziwò kpɔ. Nukunu yi ke va nya gblɔ mí le zã ya mea, wòxa exɔ la nenye loo, wòxa lelãmeawo dome, eye enye Mawu yi ke nana nua míwo míenye yayrawo xɔ la.

asi sesẽ, alɔ si ke nèdo ɖa kple ŋɔdziwo kplɔ wò dukɔ Israel tso Egipte-nyigba dzi. O!
Nukunu sugbɔwo la, nukunu geɖe geɖewo le ŋɔdzi gbɔna na wò. Gbã ebe yeakpɔ eʋua, yi ke nye vɔsasa be ʋua, ebe ne ekpɔ ʋua, e, e, e, e, e, mekpɔ vɔ o, eyi ke Yohanes ya.
Kpɔ Yoane e Yesu zeɖeka abe kpɔ ɖa, mɔ palẽvi ke ɖe akeke ame ƒe nu vɔ̃ ɖae ma. Nenema pɛpɛpɛ ewɔ na Israel viwoe ma. Ewɔ nukunu kple dzesiwo na wo, awɔe ne wo hã. Mebe la wɔe ne wo hã. Ebe ɖe Mawu ƒe alɔ sesẽ, yeƒe asi sesẽ, ebe edo eƒe asi ɖo ati kple vevɔ adrelia, la vevɔ adrelia, egblɔ na mí be, Kpɔ ɖa, nyee nye Yehowa, amegbetɔwo katã ƒe Mawu.
Ɖe nane sesẽ nam akpa? Ɖe nane sesẽ nam akpa hã?
Zãya mea, naneke tɔ mesesẽ be mawɔ akpa o. Haleloya!
Ana nato. Asɔ nu vɔ̃wo ke. Mawu nya le si na wò dzi. Aklɔ dziwò ŋuti.
Ana be nuƒoƒowò natrɔ. sɔ de ŋu la trɔ enu dzeanyi aɖe, enu nyui aɖe le age ɖe agbe me zã yame. Gblɔna be, Amen. Aƒetɔ la neɖo kpe yeƒe ame nu veve be dɔwɔna ya dzi, yeƒe dɔ nyuiwo katã neɖo kpe edzi le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Azɔ aleke nu yɔ katã la va me ɖo? Elabe edza va me ya loo, egbe wòlɔ̃ edza va me. Gblɔ be, Ava me le agbenye me zã ya me gblẽgblẽgblẽ. Dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ, eta me atɔ̃, Dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ, eta atɔ̃ kpekpe ame wuieve, Dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ, eta me atɔ̃ kpekpe wuievegɔa,
ebena,
ebena apostolowo wɔ dzesiwo kple nukunu geɖewo. Egbea, ebe nukunuwo Mawu dza ma na ame sia ame ɖekaɖeka zã ya me. Nye ya maxɔ tɔnye. Mebe nye ya ɖee. Gblɔe, gblɔe, gblɔe be nye hã maxɔ tɔnye gomea, naneke ŋutɔ maɖe nukunu ya ɖa le gbɔwò zã ya me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ebe ɖee. apostolowoa ɖe? Wowɔ nukunuwo geɖewo kple dzesi geɖewo le dukɔ la dome kplikpli wuietɔ̃. Ele be ame geɖewo siwo metea ŋu doa dzi tena ɖe apostolowo ŋu tututu o la katã hã wo.
ge ɖe xɔse la me, elabena ɖeɖekpɔkpɔ va woƒe agbe me, dɔyɔyɔ kple nukunuwo dzɔ, eye megblɔ be, Magblɔ na be ɖe nukunu yawo katã boŋ la, ele atɔ̃ va Mawu gbɔ, mate wo ɖa le Mawua gbɔ. Amehawo ame geɖewo, ŋutsuwo, nyɔnuwo, ŋutsuwo, ɖeviwo, eye Mawu metia meme gama me o.
Nɔvinye, gaɖo eme wa ɖi. Ne mile ɖi ɖe asia, mikpɔna nyɔnuwo, nyɔnuwo, nyɔnuwo, vɔ enyo, vɔ egbea, ŋutsuwo, nyɔnuwo hã, nyɔnuwo, ŋutsuwo, ɖekadzɛwo, tugbedzɛwo, tugbedzɛwo, ɖekadzɛwo, Ame sia ame axɔ etɔ zã ya me.
Leke yɔ la va me ɖokui kame wuiatɔ̃a? Ɖokui wuiatɔ̃lia ebena,
ɖe apostolowo ƒe nukunuwɔwɔwo ta amewo kɔna dɔnɔwo dana ɖe abawo dzi le mɔwo to
bena ne Petro va yina la, eƒe vɔvɔli nadze wo dzi.
Ɛ̃, ne Petro va le yia, magblɔ na wo be, ne Petro va le yia, elabe ɖe menya be woaka asi apostoloawo dometɔ aɖeke hã o, elabe wonya be mawudɔla la he nukunu kple dzesiwo tso dziƒo la va.
Ɖakeke míele ẽ nyawoe, mímakpɔ mɔ dɔla yɔ nyawoe ɖoyi ate ŋu kpɔe alo mate ŋu kpɔe faa alo ate ŋu akpɔ dɔla alo makpɔ dɔlawo faa.
Vɔ ema enya ɖeke mele afi ma o. Petro ya medza va va kasia amewo ɖekaɖeka o, elabena wonyae be Yoya xɔ nukun ɖe tso teƒe ma godogodogodogodo gblɔna sesre le aƒeme be, Amen.
Kpekpe wuiadea ena minya be, ebe zi gã aɖe tɔ le kɔƒe siwo ƒo xlã Yerusalem la me, eye amewo tsɔ woƒe dɔnɔwo kple ame siwo me gbɔgbɔ vɔ̃wo le la Mi kpati ke olu gblɔ mɔ nya le ɖaa mi le sea ɛhɛn kaka va kɔ ɖe lo me togo eteƒe teƒewo kɔƒe kɔƒewo elabena wo kplɔ ame gbogbo mɔ katã va Yerusalem ƒe dua me kple kɔƒewo katã me va wo kplɔ dɔnɔwo la ame siwo me gbɔgbɔ vɔwo le la vɛ eye wo da gbe le wo dometɔ tɔ ɖe sia ɖe nu, ɖe sia ɖe.
Wotso afi vovovo va le wo.
Wotso kɔƒekɔƒekɔƒekɔƒe kekeake va.
Wo katã woyɔ dɔ wo.
Egɔme ɖe?
Egɔme nye be, wɔ ewɔa?
Ame ma hã. Kpɔ ame ma ɖa. megbedome ye o, afi sia afi yi ke nèle se nye gbe le zãya me, ale se mawunya le zãya me, ame sia ame. Where is the everyone? Fi ka mi- mi- fi ka mile ame sia ame?
I said Meva everyone, ame sia ame la, men and women, ŋutsuwo, nyɔnuwo, fathers and mothers, evitɔwo, vinɔwo, boys and ɖekadzɛwo, girls, tugbedzɛwo, brothers and sisters, ŋutsuwo, nyɔnuwo, everyone. nɔviŋutsuwo, nɔvinyɔnuwo, I ame sia ame. must Ame sia ame nyea maxɔ tɔnya koe.
Mebe maxɔ tɔnyea godoo.
Be ame sia ame la akpe ɖe Mawu be woxlẽ wò hã de ameawo dome.
Esi woxlẽ wò de ameawo domea, wò hã nàxɔ nukunu wòa. eye va nàkpɔ ɖeɖe, va, eye Mawu nawɔ nyui na wò, nu nyuiwo katã wòɖo dɔ̃ ɖo ɖa tso dziƒo be yeatsɔ na wòa, xɔe.
Akpa etɔ̃lia na mawunya, vɔ hafi mava akpa etɔ̃lia ya dzia,
mebe wo dometɔ ɖe sia ɖe, ɖe sia ɖe, medi be mate manɔ ɖaseɖiɖi ya ɖeka ʋɛ ɖe, tsɔ yi ke nye nɔsese ma. Medze be magblɔ be nya na mi,
eye
ne ame mawo kpɔ gome le nukunu mawo mea, magblɔ be ɖe wò hã nèa, wohã nàkpɔ gome le eme la be nɔvinyɔnu aɖe ya, nɔvinyɔnu aɖe ya, nu kae dzɔ ɖe dziwò? Ye ŋkɔtɔ Debora, eye
Eye nenye be amea le kaka wobe edzi, nye be dzi ke le dɔ me nea, edo edo le dzia me nɛ. Eye ewɔna be egbɔdzɔna lãme gbɔdzɔna nɛ. Eye va nya be takpekpeawo dometɔ ɖeka GCK.
Ame sia ame ɖe gblɔna be GCK.
O GCK le nane wɔ ge le agbo me. Eye nɔviya eva dzi si ke me ɖoɖo ya mea, Mawu yɔ dɔe.
Ta Aƒenɔ Deborah, maɖe mɔ wò ŋutɔ nàƒo nu ƒo na mí leke wodzɔ ɖo. Gblɔe na mí akpe kaka.
Mawu neyra wò.
Woyɔnam be. Deborah Monon. Ẽ, eveva eme be
edo gã aɖe le dzi me nam, le dzinye me kaka ƒe blaeve sɔŋ. Meɖi tsa le kɔndzo kaka kpɔtɛkpɔtɛ ke meva yia. Woɖom kpɔ. Wodo nam be, be edoe le dzia me. Eyi ke nɔ ɖe fu nam. Oh, nɔviwo, eɖe fu nam tɔ. Nyemete ŋu na dɔ sese ɖeke o.
Eye esrɔ̃ nye nyawoe. Esrɔ̃ nye, nye ŋkɔteŋkɔnyetɔ, Doctor Samuel uh, eye ɖɔkita taflatse ɖɔkita ye le ɖo kpe dɔlélea dzi be nyawoe dɔléle wònye va nana amewo eye edɔ ma ne lea ne menya wa ate ma ku fa elabe ana be wòame tsiatɔ katã maganɔ ɖokuiwo me o ke eh, sista ye dzi gblɔ be menɔ gbe dom ne mawo be gbe ɖeka mawo la xɔ nam ye eƒe akpe bebla vɔ ɖekelia ƒe dzinu mamlɛa mea le dzi ke ƒe takpekpea mea, Mawu va ɖo ŋku dzinye. Eye yi ke Mawu ƒe amea do gbe ɖa vɔa, nyemegado ŋkui be vevesese hã le le dzinye o loo. Yi ke eƒe ma me meyina takpekpea, ŋɖe tona be a eke edzi wò be nya ya ɖo evɔ loo. Metɔe didi, metɔe didie. Enye ya kpɔm ɖa, mele tsi kpo, le tsi kpo elabe Mawu xɔ nam. Aleluya.
Praise the Lord. Aleluya.
You will not remember that bad thing. Mebe ɖe enu baɖabaɖa mɔ katã maga magaɖo ŋkuwo dzi o. Magaɖo ŋkuwo dzi gbeɖe gbeɖe gbeɖe o le Yesu ƒe ŋkɔ me. Azɔ azɔ. What are you going to remember? Nu kae dzi naɖo ŋkuwo? What

Mawunya ɖeka ɖe tsɔ kpena o. Le Psalmo ƒe agbalẽ ta blaadre vɔ adre, Psalmowo ta blaadre vɔ adre liya kpikpui ɖekɛ, eye maɖo ŋku eya dzi nɔ Psalmowo ta blaadre vɔ adre kpikpui ɖekɛ liya, ebena, Maɖo ŋku Yehowa ƒe dɔwɔwɔwo dzi aŋlɔ be. Saa ƒe dzɔgbevɔ̃ewo katã aŋlɔ be wo. Saa ƒe nu baɖabaɖawo katã ɖe, nɔvinye, aŋlɔ be wo.
Haleluya!
Ebe maɖo ŋku Yehowa ƒe dɔwɔwɔwo dzi, maɖo ŋku nukunu siwo nèwɔ nam le blema ke la dzi, elabena Mawu wɔe na ame bubuwoe, eye le disi ke ƒe ɖoɖo yawo katã mea,

yeade nu gblẽ le wò dɔwɔwɔ blibo la katã nu. Nu ka ŋuti míade ŋugble le azɔ? Meganye be àde ŋugble tso fukpekpewo, kakawo o. Àde ŋugble tso nukunu siwo katã Yehowa wɔ na wò tutu etɔ̃lia. Egblɔ bena, Ebe, O Mawu, wò mɔwo le kɔkɔe. Ebena, Ame kae lolo te nuwò? Mawu lolo, eye kaka ɖeke ŋutɔ meli yi ke Mawu mate ŋu ana ɖo ŋuti o kple kpukpuiwo ene gɔ̃ hã, elabena wòe nye Mawu vavã, Mawu vavã si ke wɔa nukunuwo. Egakpɔtɔ le wo egbe, egakpɔtɔ le wo egbe, ye ezã ya me ela xɔtɔ wɔa le Yesu ƒe ŋkɔ me, elabena èɖe wò ŋusẽ fia dukɔwo. Mawu ya, Mawu gãe, Mawu sesẽɖe, ŋusẽtɔe, Mawu li be yeate, yeawɔ yeƒe nukunuwo katã afia, aɖee be ŋusẽ afia. Eyata tsã ƒe fiƒodowo kple vevesesewo katã ƒo nu la yi, ye egbegbea egbegbewo trɔyawo trɔya Yehowa ƒe nukunuwo, ye be dɔ yiwo wòwɔ na ame bubuwoa, awɔe na wò hã. Awɔe nam la, Esaya ƒe agbalẽ tameadre kpekpewoe neli, Esaya ƒe agbalẽ tameadre kpekpeamewoe nelia, ebena Yehowa ŋutɔ, ana mi dzesi, ana dzesi mi, dzesi gã ɖe, eye dzesia ƒo du dzesiwo katã ta, ebena enye nukunu yi ke ƒo nukunuwo katã ta, ebe Yehowa ŋutɔ ana dzesi mi. Kpɔ ɖa, ɖetugbivi la afɔ fu adzi ŋutsuvi. eye woana ŋkɔe be Imanuel, Imanuel, Imanuel, Mawu li kple mí. Eye Mawu ƒe ŋusẽ ya yi wòtsɔ de Yesu me be ne va na anyi kpakple mí, wòanɔ ɖem mí, anɔ xɔxɔ na amewo, anɔ to ka amewo, anɔ yɔ dɔ amewo, anɔ nu kum na amewo ƒe agbe mea, Mawu Via Imanuel le mía dome zã ya me. Mebe ele axadame na wò, ele axawo dzi, atutu aɖatsiwo katã le mɔ na wò, atrɔ nu yiwo hiã be woatrɔ le agbe me zã ya mea, tɔtrɔla va la, le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mateo ƒe agbalẽ ta gbãtɔ, Mateo ƒe agbalẽ ta gbãtɔlia, kpekpe ƒã ƒe kpekpe blaeve-vɔ-ɖekɛlia, ebena adze notsovi. eye ayɔ yeƒe ŋkɔ bena Yesu, elabena eyae aɖe eƒe dukɔ tso eƒe nuvɔ̃wo me, yeƒe dukɔwo aɖe wo tso woƒe nuvɔ̃wo me. Ɖo ane nye etɔwo dometɔ ɖeka, bebe enye etɔwo dometɔ ɖeka hã, aɖe wò tso nuvɔ̃wò katã si me. Kpekpe la veve velia, ebe nusiawo katã dzɔ ale be nya si Yehowa, Aƒetɔ la gblɔ tso eƒe nyagblɔɖila dzi la nava eme. Mègaŋlɔ be, mègaŋlɔ be be nyagblɔɖilae gblɔe, vɔ azɔ Mawu ye tsɔe nae be negblɔ. Aha, ta nya yiwo gblɔm mele na wòa, Mawue tsɔe na nya, mawunyagblɔla be negblɔ na wò. Mawu ye tsɔ nya na nyanyuitaka la be negblɔ na wòe ke le to dzia? Ebe nya si Aƒetɔ la gblɔ to eƒe nyagblɔɖila dzi la va eme bena, Xexlẽ vɔtɔlia, ebe kpɔ ɖa, ɖetugbui la, ɖetugbui le aƒe la afɔ fu, adzi ŋutsuvi, eye woana ŋkɔe be Imanuel, si gɔmee nye Mawu li kpli mí.

ye be ɖeɖekpɔkpɔ kple xɔxɔ kple gaɖeɖe esɔ gbe asɔ asiwò le Zaya me, eye ne èxɔ eyama dzi sea, dɔyɔyɔ, katoto, gaɖeɖe si ke dziƒo ŋutɔ dzra ɖo dzra ɖo be woatsɔ na wò ame ma, ewɔ, ewɔ, ewɔe ke le ɖoto ƒiflae le hadzɔa dzi ɖaa. Axɔe le Zaya me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nukunu ma ye o. Dzesi ma yo, yayra ma yo, gadodo ma yo, zãyamea, nesu asiwò le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mawu li kple mí loo. Mawu li kplim. Ele axaa dawò me. Ele axa dzi na wò. Ele kpɔ nuyi me tom nèle. Gblɔ be, Aƒetɔ, mele edzi. Mele edzi be Aƒetɔ ɖem. Eye zãyamea aɖe wò zi ɖeka. Ele afima? Fika wòɖe?

akpa si dzi eye nèhiã hã natso faa ne woaɖe dzɔgbevɔ̃e wo ɖa le agbe wo me. Mele ekpɔe be Mawu le ɖe nuvɔ̃wo ɖa le agbe wo me. Ele ɖe vodadawo ɖa le ɖa le dziwò. Aƒetɔ la newɔe na wò, newɔe na wò. Kita ke nèle o, ti ɖe kpekpe yi ke nèlea, Mawu neyra wò. Na míado gbe ɖa, Papa, le Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ ma dzia.

do gbe ɖa be woƒe agɔdzedzo katã yi wotsɔ dza kɔ le dziwòa, ɖe wo katã dzo, eye mègaɖo ŋkui kpɔ gbeɖegbeɖe na wo o. Yehowa, ŋlɔ woƒe ŋkɔ ɖe viwòwo dome le dziƒo. Mawu, ɖo kpe edzi, fiflae le woƒe agbe me. Nàtsɔ dzidzɔ de wo me fiflae be dzidzɔ kple ɖeɖekpɔkpɔ yi ke zɔna ɖe dzoa. Wo katã wo nɔ wò be mlɔ totoa akpe na wò be èɖe wo ɖo, akpe na wò be ètsɔ nu vɔ̃ ke wo, akpe na wò be èna wo fo wò, eye dzɔgbevɔ̃ katã tso ɖa le woƒe agbe me, ɖeɖe kple xɔxɔ ge ɖe woƒe agbe me. Aƒetɔ akpe na wò le Yesu.

bena dzɔgbevɔ̃ewo katã woate ɖa le eƒe agbe me, woaɖe wo ɖa le eƒe agbe me. Nenye emae nye wò nyametsotsoa, ne nèdo gbe ya ɖa kpakple mía, wò ame yi ke le le xatsoati gaƒoƒo ya me le se mía ŋkɔa, nu yi ke nàwɔ koe nye be míele nɔmba ame eve ɖe na ge fifia. Ke na ayɔ ɖeke ƒe nɔmbawo zi ɖeka zi ɖeka, nayɔ nɔmbawo zi ɖeka zi ɖeka ale be nɔvi lɔlɔ̃tɔwo woaxɔ le kaa godo eye woate ŋu anɔ to ƒo ɖo yewo akpe ɖe ŋutiwò be

Na mia dometɔ ɖe sia ɖe le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nye ya mato ŋutinyela va yi o. Mebe ɖe mato ŋutinyela va yi o la, nye ya manye gomekpɔla. Ŋuti ka nèle o? va va ele mɔ dzi gbɔna ne se amen kpɔtsia kaka mi tɔ kpɛ to tɔ la dzi kɔa etsia tɔ dada vɔ ye ma kaka na se amen kpɔtsia aa etsia la tsa kɔ ɖe dzi o elabe yesu nye ya ma tsɔ egbe kple ma vɔ ma vɔ ne mi yɔ yesu emmanuel ɖela xɔnametɔ

eye míeɖekpɔ o. Wòe nye Mawu yi ke naneke mesesẽna kpã o. Aleke nèle tsɔa va yia, nenema ke nèle gbe. Èwɔe na amewo va yi, àde Mawue ne míawo xa le Zion me. Imanuel, Mawu yi ke li kpa kple mí. Aƒetɔ, èli kple dukɔwoa? Èle dukɔwoa ƒe axadame, eye èle ka sia me sia me gaƒoƒoya me le yɔ Dɔ me sia me le wɔ nukunu le ame sia ame me. Medo gbe ɖa be yewo le ɖom tom le radiowo dzi, telewo dzi, fiɖekpekpe kɔlea, ŋusẽwoa, ne dɔ li kɔ ɖe wo dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Kasi ame yiwo ŋku gbãna Ŋkugbagbãwo katã le Yesu ƒe ŋkɔdzia, miʋu wo. Ame yiwo nye tokunɔwo aɖe tu na woa, medo gbe ɖa be nyatɔ nuƒoƒoƒo atɔ nu sesẽ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ame yiwo katã wole se veve le lãme, le woƒe akɔta, woƒe dzi, wova yi ayi ku, wova klã, wova dzɔ kito, Mawu tasiwo, yɔdɔwo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aƒetɔ, tikake xaxa lea, medo gbe ɖa fiflae be asiwò neka wo, ʋetɔtrɔ ge ɖe agbe me na wo. eye na dɔyɔyɔ, dɔyɔyɔ katutu nege ɖe woƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ame sia ame, ame sia ame, abe aleke nèdo ŋugbe na wò amea viwo ɖekaɖeka, dzɔgbevɔ̃ewo kple xaxa yiwo katã me tom wolea, Aƒetɔ, eyi ke wòe do ŋugbea ta, ŋugbedodoa neva eme na wo. Medo gbe ɖa be bafawo netsi tre woa zɔzɔli, kunɔwo nekpɔ nu, dɔmadamadayolamɔ̃ ƒe agbemea, edɔmadɔmadamɔ̃ katã nebu le lãme na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amesiame, amesiame, amesiame le miɔ dzi, ɖosi le ŋkɔ. le ŋdɔdɔ me, ame yiwo le ɖo tom le hatiwo dzi, telewo dzi, ame yiwo le duta fisiafia, ŋusẽwo le ɖɔli kɔ ɖe wo dzi, wɔnukunuwo le ame sia ame ƒe agbe me. Akpe. O Mawu, akpe na wo. elabe ewɔe vɔ le Yesu ƒe ŋkɔ dzi mido gbe ɖa le ee ee ee eva eme vɔ mebe ewɔe na wò vɔ tɔ ɖokuiwò kpɔ exɔ nukunu le saya me nukunua edze akɔ ɖe dziwò. le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Aleluya. Woyra wò. Woyra wò. Mawu yra wò zã ya me. Aƒetɔ yra ame aɖe. Aƒetɔ yra ame aɖe loo. Yesu yra ame aɖe le zã ya me loo. Ewòe, ewò ame mae, wò ame mae. Nu ɖekae nawɔ zã ya kple nukunu yi ke Mawu wɔ na wòa enye be nàkafui.

Edze akɔ ɖe dziwò. Edze akɔ ɖe dziwò. Ele dza loo. Ele dza, ele dza, ele dza.